Wuert. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech wëll als alleréischt der csv a virun allem och dem Marc Spautz Merci soe fir dës Aktualitéitsstonn, well se ass alles anescht wéi anodin. Grad an dësen Zäiten, déi geprägt si vun Onsécherheet an Zukunftsängscht, sollte mer de Sozialdialog ganz grouss schreiwen. D'Gewerkschaften hunn hire Wëllen, fir sech mat der Regierung un een Dësch ze setzen, schonn zanter dem Ufank vun der Corona-Kris verlaude gelooss. Och mir Piraten hunn eis dofir ausgeschwat, de Sozialdialog un déi éischt Plaz nieft der wirtschaftlecher Relance ze setzen. Dofir hate mer well viru Kuerzem hei an der Chamber eng Motioun gefuerdert, fir ee Rapport spécial de sortie de crise zesumme mat der Zivilgesellschaft auszeschaffen. Dozou wäert et, wéi d'Majoritéit et heibannen decidéiert huet, net kommen, well d'Motioun gouf ofgelehnt. Här President, scho virun der Coronakris koumen säitens dem Patronat Stëmmen op, an ech wëll hei keng Nimm nennen, déi gemengt hunn, de Modell vun der Tripartite wier obsolet, well net konsensfäeg. Ech erënnere mech un eng Emissioun op der Antenn vun rtl, wou ëmmer wou ëmmer erëm vum Dialog geschwat gouf. Dësen Dialog sollt, wann et nom Patronat geet, just nach an enger Zweeër-Konstellatioun gefouert ginn an net méi an enger Dräier-Konstellatioun. Mir Piraten hale grad awer an de Krisenzäiten et fir imminent wichteg, datt mer elo keen Dialog des sourds féieren. D'Tripartite huet eis d'Land well fréier a schwéieren Zäite gehollef. an dat genee esou am Sënn vun de Patronen wéi an deem vun de Salariéen. Haut liewe mer awer an aneren Zäiten, kéint ee mengen. Zum sozialen an ekonomeschen Aspekt geselle sech och nach aner politesch Agendaen, wéi notamment de klimateschen Enjeu oder dee vun der Cohésion sociale. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Lockdown ass eriwwer, d'Verbreedung vum Virus schéngt ofgeschwächt an den Etat de crise geet lues awer sécher op en Enn. No der sanitärer Kris riskéiere mer awer elo, vun enger wirtschaftlecher a sozialer Kris getraff ze ginn. D'Konsequenze vun dëser Entwécklung kënnen ënner Ëmstänn desastréis sinn. Och virun der Kris hate mer a Saachen Aarmut, Accès zum Logement, Klimaziler oder sozial Kohäsioun well Nohuelbedarf. Elo sti mer hei matzen an enger Kris, mir hu keng Zäit, mir doktere Plooschteren, ma e Plang hu mer net. Mir hunn héchstens d'Gewëssheet, Här President, datt d'Moment vun dëser Kris, déi Problemer, déi dëst Land, eist Land well virun der Kris hat, sech nach eng Kéier verschäerfen. Ma wéi solle mer un dës Problemer erugoen, wann net am Dialog? Jo, mir Piraten si Fan vum Sozialdialog. Et ass absolut néideg, datt sech déi eenzel Acteuren zesummen un den Dësch setzen, fir d'Problemer, déi mer hunn an déi, déi eis bevirstinn, gemeinsam unzepaken. Mir gesinn awer och, datt de Sozialdialog muss reforméiert ginn. Eng Tripartite ass schéin a gutt, ma mir brauchen e moderne Sozialdialog, deen iwwert eng reng Tripartite erausgeet an deen och aner Acteure vun der Zivilgesellschaft mat un en Dësch hëlt. Wien haut e Gesetz mécht, dee muss méi Parameter mat abezéien, wéi dat nach virun 20 Joer de Fall war. Mir liewen an enger Zäit, wou keng Decisioun méi ka getraff ginn, Ouni de sozialen, ekologeschen, demokrateschen an digitalen Aspekt ausser Uecht ze loossen. Här President, mir liewen am Zäitalter vun de Réseauen. Och d'Politik kann dovu profitéieren, fir gutt Gesetzer ze maachen, Gesetzer, déi mat de Biergerinnen a Bierger ofgestëmmt sinn, Gesetzer, déi basisdemokratesch legitiméiert sinn, Gesetzer, déi contrairement zu fréier kee méi ausschléissen an eng Hellewull u Parameter mat abezéie kënnen, jo souguer mussen, wa mer wëllen d'Konsequenze vun der Kris anticipéieren. Da kommt, mir hunn de Courage, Mat de Biergerinnen a Bierger ze schwätzen, Wou leien d'Doleancen? Wéi kënne mer e Maximum u Biergerinnen a Bierger mat eiser Politik erreechen? Wéi kënne mer e wierkleche Sozialdialog op d'Rei bréngen? Mir duerfen net riskéieren, datt dat, wat mer hei schwätzen, dobausse kee Mënsch méi erreecht. Mir mussen net nëmmen d'Zivilgesellschaft aktiv ufänken anzebannen, an dat op villen Niveauen, ma mir mussen och ufänken nozedenken iwwert alternativ Participatiounsmodeller. Zum Beispill Liquid Democracy. Well, Här President, ech soen Iech eppes, Déi Leit, déi d'Politik haut vergësst, bei deenen d'Mesuren net gräifen, déi wende sech vun der Politik of. An dat ass grav. Mir Pirate si fir e moderne, partizipativen, sozialen an ekologeschen Dialog. deen sech den Enjeue vun haut a muer bewosst ass, deen d'Leit bedeelege léisst, deen de Biergerinnen a Bierger d'Gefill gëtt, datt d'Politik fir si do ass, fir hinnen an hirem alldeegleche Liewe wierklech ze hëllefen, an dat heescht, fir den Eenzelen an d'Kollektivitéit an de Virdergrond ze stellen. Ech soen Iech Merci. Ganz gutt.
Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Äerbisminister Dan Kersch.